Salam dostlar, doganlar, jigiler. Ine bu günem ondan-mundan gepleşigimiziň bu günki myhmany Eýran döwletinde ýaşaýan we aňyrda işläp ýören ildeşimiz Meýlis agamyz. Nesip bolsa häzir internetden jaň etjek Meýlis aga soň sizden gelýän soraglary bile sorarys. Onda gitdik.

Haýyş wagt öýde karantinada bilýänsiňiz bärleri.
Entegem çykanokmaý karantinden.
Çykyp çykylyp başlandy ýöne işler zatlar ýuwaş-ýuwaşdan başlady ýöne okuwlar duran şu wagt. Karan. Onlaýn zat okalýar internetden. Karantin asylam ýöne özüňi söýýäňmi öýdýän zat diýýär. Täzeliklerden görür ýaly däl-ow, Eýran güýçsüz diýlen wagty wirusyň on ýaňylyk bolmady welin, Türkiýä tüweleme. Restoranda-da şeýle maskaly zatlar turlanylýarmy? O ýaş makly gelin-de gaýynyndan ýaşynyp iýýäler-ä, bilýäňmi, şu ýaş myjygy öňüne tutup. Şonuň ýaly maska jyňňarlar geýip ýene ýatmaly-a.
Şon ýaly diýilýä bolýany bärdem bara zat daýy kän on ýaly üns berlenogam. Agam menem ine siz bilýaňiz instagramdan zatdan yzarlaýan. Sagol. Bu ýani.
Minnetdar.
Soň tüweleme näçe ýurdy gören tejribeleňiz kän soň işläp ýörsüňiz eýranda. Sagol. Onnoň biz biz ýalak ýaşlara sizi

Köpürak iýmişin, duryn depar, uzagyragam gürläýen wagtlaryň bolýar welin, näme, onam geçirersiňiz dä, gelejekki ýaşlarkäň uzak diňlemäni ýa uzak okamany halanokda biz, hem post goýsaňam uzynrak bolsa, äý, okamana ýatlandym agam, gysgajyk özüniňki aýdyp geçäý-dä, rat diýýärler-dä, bilýäňmi, ony käwagt diýýän-dä. Aý, men-ä siz Posta zada uzyn zat goýup, iň soňunda uzyn zadyň özenini zordan posta syrdyrýan bolsaň, meselem bilýäňmi? Onam gysgajyk aýdyp geçjek bolsalar bilýäňmi, nämesini aýdaýyn bolýaryn. Ir döwürler bir adam uzyn zat ýazýarmy bolýa, soňky döwür kän ýazylmok internetde zat uzyn zat.

Men sen ýaly arkam belki ýok bolmagy mahmal soň boldy wah dogrusy soňunda owrenşogsoň diýýälerda weh seniň ýaly daşyň doňýar şunuň ýaly atýar ýaňam bir gaharyjamyz adam däl ekeniň aýdym ýöne men beýle dälow diýende daşymdan demirip ýörmän gaharyjam durup oýun etmäni halaýan degişmäni gülüşmäni dogry ýöne ýerinde bolsada ýerinde degişmesizem.

Soň näçe ýurdy gezen, aý, näme soragyňyz bar bolsa, arkaýyn sorap bilýäňiz diýip. Sen gorkuzdyňam meni, gider soraşyp. Biznes bolsun, aý, türkmen, türkmençe söz bolsun, onnoň tehnologiýa bolsun, hemme zatdan soraň diýdim men. Soň şuny ýaly soraglar ýazypdyrlar, menem olaryň içinden saýlap aldym. Onnoň şo soraglardan başlaýaly. Başlaly. Indi ilki bilen salowmaleýkim diýipdir. Waleýkim essalam.
Nädip öňüňde maksat goýmaly diýipdir.
Nädip öňüňde maksat goýmaly. Ilki bilen maksadyňy seljermen. Ilki bilen özüňi tanajak bolmaly bilýäňmi? Içki dünýäň bilen nädilýä öz kelläň bilen dost bolmaly ilki bilen. Näme içiňden içiňi diňleýäň, öz özüňi diňleýäň. Daşyňdan ilki öz içiňi diňleme. Nämeler isleýäň, nämeler halaýaň, nämeler söýýäň. Meselem, biri biznesmen bolasy gelýär, biri asla sungat işgäri, biri aktýor, biri bagşy, biri ýene bir zat, biri, meselem, sport, biri küşt oýnasy gelýär, söýýär şony bilýän. Içiňden, öz kelläňden hemme zadyňy diňläp, ýürejigiň iň soňunda diýýär-de, şu jagy ýeriňde ruh diýip oturýan ýerem şu taý diýýärler, bilemok, çynmy ýalam, döşüň üsti alymlaryň gelen netijesine görä, şo jagy ýeriň hemişe aýdýar adama. Şu beýni bilen baglanyşykly ýeri şo. Ýürek diýýärler, ýürek diýilýän zat nasos. Ýöne gan aýlap duranmy? Şu içki dünýäň, içki ruhuň bilen agzybirje bolup bir oturyp gürleşseň, gowy zat etseňem aýdýar özüňe, Aý şuna ýaman daş etdiň bu diýip ýüregiň galkynýar. Erbet zadam etseň aýdýar, Men saňa näçe diýibereýin, bezirgen, aý men şuny şuň üçin etdim, muny muň üçin etdim, öz içimden Özümi aklap zat edip, ynandyryp, seni ynandyryp bilerin, ony ynandyryp bilerin, ýöne içimdäki meýlis diýýär-dä maňa, Haý, meýlis, şu jadyger-ä kime näme diýseň diýiber, ony ýalňyşraç hereket etdiň-ow, indikiňe berkräk bolsana, zat diýipmi? Şo içiňdäki ruhuň bilen gowy gürleşeňden soň, esasy söýýän, gowy görýän zadyňa ýykgyn etmek. Söýýän, gowy görýän zadyňa ýykgyn edeňden soň, Men ola düşünjä iň gowusyny etjek bolmaga çytraşman. Iň gowusy üçin onda maksat dörä bolýar. Ilki o ýyldyzlara ýetmek kyn-da aslynda. Şunda näder ol bir kör ýyldyz alaýyn ýa Aýa baraýyn diýeniň bilen. Basgança, basgança. Hawa, Aýa baraýyn diýip maksat goýanyň bilen, näçe bökýäň, bökýäň, Aýa ýetibileňok. Iň soňam Raziçarowanýa diýýär-de, orslar göwün geçginlik Göwnü çökgünlik bir äý ýok bolsun Nadia taşlaýar adam. Meselem şu wagt aýa uçup bilýän bolsa ýa meselem gan ýokary çykyp bilýän bolsalarda kosmos bar kosmosa zada gidip bilýän bolsa iki başdan gitjek bolsa mana düýnem muny Elon Mask ugradyp otyrdy gelejekde her kim seni meni pulum bar bolsa ugratjak diýip arzuwym şo bolsa Nähili bolýar, men şoňa çykjagana esasy maksadym men ýer şaryndan sypjak, çykjak, şo kosmosa uçjak Elon Maskyň zadyndan. Ýaňky uradýan raketasy bilen. Ýöne sen gardaşym ondan öňürti paraşutdan böküp görübilýäňmi? Ony maksat goý. Ilki beýigräk jaýyň depesinden aşak seretmäni maksat goý. Uly-uly Eýfelew başyny diýdi, Türkmenistanda üç aýak diýdi, Tähranda meselem Burjumelap bar. Şolara çykyp aşak seredip gör, gorky ýok, o ýok, bu ýok, arkaýyn hereket edibilýäňmi? Ondan soň gara şu parasaýling uçup gör, düpli, deňziň üstünde aýlanýar, ony maksat goý. Ondan soň meselem. Waçe paraşutdan böküp gör samolýoda meň arzuwym koneçno kiçilikden arzuw ederdim şondan bökmäni ýöne indi ýuwaş ýuwaş gorka uradym ýaşym ulaldyça gorky gelýän eken ýitirmäne bir topar zadym bar birden bir zat bolsa ýylyňda çaga çugaň bar dogry ol hudaýdan gelýä hemme zat ölümem olam gelip böken büdräbem ýykylyp bolýarmy adam diýilýäniň içinde bara bir gorky oýanýan ekende ýaşy ulaldyça. Diýjegim, höwes edýän zadyna adam ýykgyn etse, onda maksatlar döräp ugraýar. Ondan soň ýa maksadyňy goýuber, iň birinji, iň we şondan aşakdaý, bärden aňryk gitme. Iň, meselem, kosmos uçasym gelýän, glawny maksat goýarsyň, şondan aşak syryp gaýdýan. Hä, men, meselem, aýdaýyn, otuz, otuz bäş ýaşymda kosmos uçjak. Şoňa gitmek üçin näme zat gerek, fiziçeski nähili podgotowka gerek? Finansowy nälet anlatowka gerek hemmesini sallalap şondan bärligine plan edip gaýtsaň gowy bolar ýogsa häzir şu günden başlap plan etseň hem ýaltalygyň bolýa hem pul meseläň bolýa onyň bolýa munyň bolýa şu günüňe görä planlaýaň a sen iň soňky etjek zadyňy pikirlenip şony göz öňüňe getirip şoň keýpini duýup bilseň Nädýä, wizualno duýup bilseň, göz öňüňde diýýärler türkmenler, göz öňüňe getirip, şony görüp, çuwstwt edip bilseň, ana onda maksadyň öz-özi dörýär, Beh, men şo keýpi, şo adrenalini almak üçin nämelerden baş, şondan bärik gaýdýan, ýokardan aşak. Aşakdan ýokaryk barsaň, meselem diýeýin, On şaha münmeli bolsaň, üçünji, dördünji şaha-da ýazýaň, aý bolýar. Kosmos hökmanmy aýdýan goýýanmy? Onda biznes, aktýorlyk, hemme zat şol. Ýetjek derejäňi tutýaň, toçka şol, şondan kod alýaň, şondan telewideniýa paýlap. Dogry, şol ýaly. Aý, sen meni tanyşdyrmadyňam-ow, göni soraga geçip gitdik, men özüm Meýlis adym. Kän soralýar şu sorag, wah, şu günem sorap durdular, kim sen diýýär, biri gelip, kim sen? Bir gezek Meme-de primoý efirde otyr kagam yzy-yzyna şon ýaly sorag goýanok bir oglan, Kim sen, kim sen? Menem diýen, O, akkaundyma ýokarsyna adym, familiýam-a ýazylgy diýýän. Eger dogrudanam yzarlaýan bolsaň şu soraglar kän gabat gelýär. Aýdýan ýöne sorag bermäň bir edebi bar diýýärin-ä. Bilesiň gelýänem bolsa. Näreydi nireden nirede işleýäňiz täze yzarlap başladym şuny ýalap urap çykyp kim sen bilýän ýapyk gapyň aňyrsyndan kakylanda diýilýän dä kimdigini kim sen diýilse pylany aýdýa ondan açýan ýüzüň görnüp duran bolsa adym familiýam ýazylgy bolsa şoň üçin özüm aslym türkmenistanly aşgabat ahal esasy aşgabat ahalda ýaşap Meselem, okuwymy Türkmen türk uniwersitetinde iki müň üçünji ýylda gutardym. Şondan bärem, aýny şeýle aýdaňda, ýigrimi ýyl bärem telekeçi, Eýranda-da on ýyl Eýran bilen işleşdim. Iň soňunda, Daniň soňky ýyllar iki müň on bäşde, Bäri işe çagyrdylar. Işleşýän firma hem ukra beýanýa beripdir, giňejek bolýas, peşenbe ýurtlaryny oňa-muňa hemmesini girjek bolýas diýdiler. Ugrum, işjetmeji türkçe aýdanda türkmenjesi önümçiligi dolandyrmak. Önümçiligi we söwdany dolandyryşda Indi dolandyryş sözi, menem türkmen türk uniwersitede okadym, sen Türkiýede okadyň, dolandyryjy ýa dolandyryş sözüni aýdýan welin biraz tersräk gelýär türkler bilen. Eger türk türkýazyçny auditoriýaňyň bar bolsa diýip aýdýanda işletmeji, iňlisçesi manager, menejment hünär hünäri boýunça menejmet käriň, menejer käriň eýesi, türkmençesem önümçiligi we söwdany dolandyrma diýip gidýär.

Nädip başardy? Näçe döwleti gezdi? Nädip başartdy? Eý, men hemme gezen ýurtlarymy hasaplasamha ýigrimden gowrak, entek ýöne armiýa ýüz segsenem bolsa, ýüz togsanam bolsa gezmekçi, inşallah gelejekde özüm bilen gaýdyşym ýaly gezmäni gowy görýän. Ýöne ýörite gezeleşdik gidenem bar, ýaňky ýaly masgara bilen ýekörün. Iş bilen giden ýerlerim bar ýaňka başga zat etmedim. Aý garyplara baýdak goýanlar näçe on ýedimi on bäşmi şonýalar. Olar ýaňky içimden tutuş geçenden bäri bir şäher ýa ýarym şäher däldir dört bäş şäher Gowy jyzk gezdiňiz ha.
Minimum üç dört şäher gören. Hawa gowy gören ýurtlarymyň baýdagyny goýdum. A tak Serhet ýakasyna girip çykanyň bolsun, o bolsun, bu bolsun, olar gördüm hasaplanokda, ýene gelmeli zat diýip, olar baýdagy bana goýmadym, ýöne, aý, bu balamy şu on bäş, on alty million diýeniň şeýleräk çykyş. A tak öň girip çykanda migrimden gowrak bar. Nädip başardy diýýän bolsaň, Häý goşuny kötermeli gidiber ýa komandir bolsun bolsa hökman gitmeli işim bilen. Ilki karar bermeli soňam hereket diýen. Öýüňde gezelenjeň bolsa hawa hawa onda gezelenjeň bolsa pikirlenýäň görýäň haýsy ýurt gowy göresiň gelýän ýurtlary ilki internetden görýäň gowy gezip boljak ýerlerini görýäň düşýäň. Häý şu ýurda gidäýseň gowy boljak eken zat diýilýär ondan planlaşdyrýan, ondan ýöreýän. Şu sorag boýunça dos oglanlarymyň käbiri bar, geçen gezek şol özüm maşyny tury ömür arzuw edip ýördüm, ony geçen ýyl çykdym. Ondan öň baran ýurdumda maşyn zat arendalap gezen ýerlerimiz boldy. Ony öz maşynym bilen gideýin-de, ýol görüp, aýlanyp giderin diýip gitdim, zat etdim. Köp dost-ýar oglanlar zatlar soraýar, ha, üşän. Nädip geldiň aý? Gelýän. Emniýetli bolsa, bezopasny bolsa näme mesele, uruş puruş ýok bolsa gidersiň dä diýýänler düşýär. Aý ýoluň yzyny nädip tapýaň-ow diýýänler bilýäň. Aý-how ýoluň yzyny diýýän. GPS diýip bir zat bar diýýän-ow tehnologiýa ösdi, internetiň hemme ýerde tutýar, GPS goýýaň internet tutmasa-da dowam edýän programmalar bar bilýäň, offlaýn ýagdaýda-da bir iki ýola internet tutýan ýerde belli. Aý keýpimde diýýän ondan pozitiw nastroý bolansoň öňümdede problemada çykyp durmaz hudaýa şükür baran ýeriňde näme dilini zadyny bilseň ondada mesele ýok soraýaň ideýaňy tapýaň aý garaz maksadyň gezmek bolsa hälki diýşimiz ýaly esasy maksadyň gezip göreýin diýseň ugur ýoly tapylýar ýaly özüň gezip ýörsüň bilýäňmi.

Otur, tur, dynç al, öz-özüňe bir gyzyk tap, ylham joşur, her näme bolsa, ýa, meselem, seňki ýaly gowy görýän ukulele çal, aýdym aýt, bilýäňmi? Bir pozitiw, gowy tarapdan özüňi bir durmuşa bermeli, ertir ýaşajagyn ýa ertir turjagyn belli däl, ol bir. Ikinjiden gardaş käwagt diýýärler aý pul ýok gezesim gelýär ýöne pulum ýok özüň görýäň arzanrak ýagdaýdada gezip bolýandan bilýäňisn indi gezip ýöreňsoň sen saňa düşündirme maksat dagy ýa otostopam bilen gezip bolýar otostop gezip bilmeseň barjak oteliň ony muny ýa awtobusyň biletleň arzanrak zatlar bar internet össäro arzanrak şekillede gezip bolýar. Ýöne bir zady bar. Häzir bararsyň bir ýerik. Indi pulum ýygnadym diýen, ýa kyrk ýaş, elliä çenli, işdenem, bar elli ýaşda-da pensiýa çykdym, ýa işden çykdym, boldy indi pulum bar, zatym bar, maşynym aýagymyň aşagynda, gezeýin, dünýäni göreýin diýmän ýörersiň. Ýa zadyňy tapmarsyň. Ýa garrylyk geler.

Köýtendaga şol dinozawrynyň aýak yzyny göresim gelýär. Köýtendaga gitdik, gijäň ýarym, agşam ara bardyk, gowy gurnap durdy, oturgynly gaýy oturdyk, bar etdik, gijäň ýaryma çenli oturdyk. Ertirem gün gyzmaka şo taýlary görelim diýip gitdik, ony pogur bilen, gowy dostlaşdym-da, tamdyrlama zady bilen. Bu diýýär, gitme diýýär, görerlik zat ýok, müň metr, müň ýarym metr pyýada dagyň ýokarsynda ýöremeli diýýär. Indi ol şo taýda ýaşap göremdä, görelerine üýtgeşik zat ýokdy. Äý, men diýdim-ow, Aşgabatdan ömür diýip arzuw edip gördüm, köýtürini görsem, şo dinozawrlaň aýak yzyny görsem, şol oňýanda diýdim, şeýdip, elimi goýup, zat edip, bir surat alsam ýadygär, men görmesem armanda gidýän bolýan. Ýo, ýarty ýolundan ýaltanyp gaýdarsyň. Ýok, men çykaryn diýip, gidip çykdym. Çykdym ýöne-ne gije-de giç ýatylan soň ýene turup gidilen soň ýadawlygam bar zadam bar welin olam basmaljak zat ýok da dagyň ýodasyndan ýöräp ýöräp gidýän. Bardym oba ýetik barýan aýagy ýyly gaty üýtgeşik zat däl dogrusy. Ýöne gördüm-dä men indi ol gürrüňden ýa suratdan seredilen ýaly-dä şo tar baranyma görä gördüm düşjä. Hä ýöne elli altmyş ýaşda giden bolsadym men şoňa çykmazdym ýa çyksamam kösenerdim belki. Düşýän saglygyny berip pazgaýrat etdiň. Şoň üçin elli altmyşa çenli garaşmasyn-ow kim soraýanyň bolsa. Ertir gelsin, töweregine aýlansyn bolmanda baram, potrada aýlansyn, ekinlikiniň içine aýlansyn, Aşgabatda ýaşaýan bolsa Aşgabadyň töweregini gezip başlasyn, Istanbulda ýaşaýan bolsa Istanbulyň töweregini, zat kän-ä görmäne. Görsün. Özem obnawlýatsiýa edýär adam.

Türkçe bilýärler, türkmençe bilýärler, orsça bilýärler, üçüsinde gowy swobodny gürleşýärler. Iňlisçe pat tutup durar, ýöne onam mekdepler gowy öwredýär, Gaty gowy ýa şu wagtdan öwrenseler. Parsanam, hawa parsanam parallelno öwretseň bäş dil bolýarda. Özümem şo bäş dil bilsem, çagalarymam şu bäş dil bilse boldy da men şony der bilsem dünýäň niresine gidemde şu bäş sany diliň içinde özüni oňarmasalar özlerinden görsünler dogrymy? Agam zat bir türk bar. Ýöne bu wagt korona bar we korona bolup ýapyldy mekdep. Indi onda-da onlaýn okadylar öýde. Indem tomus geldi, tomus kanikula çykdylar. Inşallah sentýabrda okap başlarlar. Ýa hiç aklymda men bir türk bardy. Hiç dil bilmän diňe türkçäni bilip Aziýanyň hemme ýurduny gezdi dara.

Walla çagalaryňyz hakynda soranyşam şundan sorandyr siziň instagramyňyzda diňe aýlanyp zady bile gidýäňiza onda bul haçan okaýa haçan okuwa gidýär atly pikir edendir esasy ondada näme kanýukully zatda gidýänsiňizmi? Entäp ýörsiňizmi ýa nirede oglum? Çeý diýjek bolýan.

Gelýär. Hemem soňky döwür näme bu altyn joda hundan bolýar-a. Goda hun hökman töweregi bolsa-da bir ýere çykjak bolýan çagalar bilen düşýäňmi. Ondan näme bir ýerjige gitseň, otursaň, surat alsaň zar etseň häkim işiň däl hobbiň instagrama goýulýar a indi men şeýdip başga olarymda edip ýörem soň öýdäkilerem goýýar indi çagalarym instagram açypdyr. Oglumam açypdyr, gyzymam açypdyr olaram goýýar. Telefon alyp bermeli. Özüň instagramda kaň gadagan etseňem aý size ýalňyş bolsa näme üçin instagramda oturýaňyz diýip çek bilýän. Gara şo zatlar bilen boş wagtymyz esasy men işim gezelenç däl meniň esasy işim işim bar ýa-da söwda satyp eksport bir topar işgärimiz bar şolara köp iş kontrol söwdasyna işlänimizde gowy işleýäs.

we pikirlen. Sabyr we pikirlenmek, hä?
We gaýrat etmek. Sabyr, pikirlenmek. Nada raslabica sначала bilýäňmi? Hemme depressiýaly adam bir gyra aýryp, uspakaýowaca nada, rahatlanmak birinji bilen-ä. Sabyr etmek. Şu günki gün gündizden soň agşamyň gelýänini, her agşamdan soň ýene gündiziň dogýanyna göz ýetirmek, bu kynçylygyň başyny alyp durmaýandygyna düşünmek. Öz-özüňe kanagat bermek, bar zatlaryňa guwanmak, ondan soňam nädip şundan çaltrak çykyp bilmegiň pikirini etmek. Mesele diýilýän zatdan gaçsaň, hiç wagt egniňden aýrylmaýar. Meseläň üstüne barsaň çözülýär, düşýärmi? Lýuboý zatda meseläň üstüne, özenine, nireden, nämeden, näme sebäpden bolandygyna girip, şo taýyn bejermek, şo taýyn düzetmek, şo taýyn ýola salmak. Ondan soň gaýrat ediň. Sussupeslik hiç zat çözmez. Aglap ýatsaňam, günüň geçýär, hereket etseňem günüň geçýär. Iň esasy hereket. Durmajak bolma bir ýerde. Ilki bilen rahatlanmak, ilki bilen başyňy alýan zadyň ýokdugyna düşünmek, kanagatlanmak, sabyr etmek, öz-özüňi köşeşdirmek, rahatlanmak. Ondan soňam pikir edip, pikir edip hereket etmek. Diňe fiziki zähmet bilenem diýemok. Käbir kişiler, Aý, kösendüm, näme etdim, fiziki zähmet, maňa agyr düşdi, eýtdim-beýtdim, owardan dyrmaşyp çykdym. Ýog-ow! Gowy pikir edip, gowy seredeňde, pul gazanmagyň onam, bunam bar, agyr zähmetden gelenok, düşünýäňmi? Agyr zähmetden kän pul gazanyp bolýan bolsa, ömrüni gruzçik bolup ýük daşap geçiren adam Billi Geýtsdenem, Amazon onam Stiv Jobs onam hemmesindenem baý bolardy düşünýäňmi arkasy bilen daş çekýän adam piramidany guran gullar bolýara bilýäňmi piramidany gurupdyrlar şo döwürde tehnika ýokka bilýäň şolar baý bolardy ýöne piramidany guran gul baý bolanokdan hem faraon baý bolýarlar düşünýäň. Puly oýlap tapan baý bolýar, düşünýäňmi? Esasy pikir, pul birinji ýerde däl, esasy pikir. Pikir, ýagny maksat, maksada görä plan, şoňa görä hereket. Pygamber sallallahu aleýhi we sellem diýýär, Her bir zadyň aňsat ýoluny gözle. Kynçylyga ýykylyp, şol diwary süsüp-süsüp maňlaýyň bilen deşip geçmekdense, Otagda penjire barmy, gapy barmy, aýlanyp boljak obýezdiniň boljak ýollaryny gözlemek. Aňsat ýoluny tutuň diýýär, her bir zadyň üçin. Ýagny dünýewi durmuşam şeýle, dinde-de tapawudy ýok, bilersiň. Ýöne depressiýa, krizis ýagdaýynda bella gyzgynlyk ýa-da ýaňky ýaly alada, gaýgy bilen hereket etmezligi maslahat berýär. Ilki rahatlanmaly. Oturmaly, düşünmeli, başyny alyp durýan zat ýok. Dogry. Ölýänçä, şu taýynda ruhuň çykyp, janyň jesetden çyk ýança mümkinçilik bar. Her bir zada. Toba hakynda şeý diýilýändir dinde, Toba ajal ýakandan tutýança ýa-da gün gündogardan dogup duran bolsa, bir gün aýlanyp, günbatardan dogýança toba gapysy açyk diýýärler.

Ondan soň näme edip bolýar? Mesele şu däl, şu mesele nämeden turdy? Düşýäňmi? Belli bir adamdanmy, belli bir hereketdenmi? Şoň özende ýetip meseläň üstüne baryp çözüp, soňam ýuwaş-ýuwaşdan gaýrat etmek. Boldy, hereket, hereket we hereket ýene bir gezek hereket. Başga näme? Herekede bereket. Herekede bereket ganat gorak iň gowy tapdyň şuny berekella hemişede bereket. Ýene bir dos oglanlaryň biri söz sorapdyr. We edil şu taýda Meýlis agan kamerada çykarypdyr.

Meň soran ýerlem bar ýöne Meýlitagaň jogaplary ýok sebäbi Meýlitagaň kamerasy öçüp galan üçin. Soň şeýdip wideonam goýup bilemok. Meýlitagaň instagram adresini goýaryn aşakdan. Şu taýdan eger soragyňyz bar bolsa sorap bilersiňiz we Meýlitagany yzarlap bilersiňiz instagramdan. Onda göreniňiz üçin sag boluň.